Саня китмәс микән ул? Белмим шул.
Утыралар диләр көтеп. Ике курчак. Внимание, внимание, говорит Германия. Сәлам, дуслар. Сәлам.
Барыгызга да сәлам. Без Бүген, ниһаять, Лилия белән күрештек, ниһаять. Менә бер шәһәрдә торып күрешергә җай юк, име? Нинди заманага җиттек без, ә? Элек көн дә күрешәдри. Концертлар, гастрольләр, хәзер әллә нигә бер Ни күрешәбез. концерты юк, ни гастроле юк. И, и, и күрешмибез дә. Хәтта теге центрда торганда да бит инде, име? Ну, Мин элек- анда кереп чыга торган идем әле шул квартираңа. Хет- Хәл белешеп. Өчен без бүген ниһаять җыелыштык. И то безнең җыелыш очрашуның сәбәбе киләчәк язның иң матур, иң күңелле бәйрәме сигезенче март уңаеннан. Сез беләсез инде, без һәрвакыт елдагыча, хәзер инде ун елдан артты инде без бәйрәм үткәрәбез өстәлләр белән ресторанда. Әле бер көнне миңа берәүләр звонит итә, тоже шулай бронировать итәргә. Вы, говорит, э, первый раз, что ли, проводите? Никогда не слышал. Дим, әйтәм, как? Да. Как? Мин әйтәм, ун елдан артык. Бар икәннәр, ишетмәүчеләр.
Шуңа күрә менә ишетмәүчеләр өчен. Әлеге недавно подписались сезгә, ди. Вот, шуңа күрә, видимо, белмәгәннәр. Вот.
Без ишетеләбезме, сез безне ишетәсезме, күрәсезме? Ә теге зумдагы кебек обратно связь дайте, пожалуйста. Не говори. Дайте, пожалуйста, обратную связь. Меня хорошо видно, слышно, дип. Без икебез, икебез һәрбер э, бер Лилия үзенең аккаунтыннан, мин үземнең аккаунтымнан чыктык туры эфирга. Э, чөнки э, икебездә дә саклансын аннары. Әйе, кемдер бәлки ишетмәскә мөмкин, күрмәскә мөмкин. Шуңа күрә Менә инде билетлар безнең бик тә сатыла башлады. Уже безнең Хайран ярты зал сатылды. Һәм инде менә шуңа күрә без тагы бер кат чыгарга булдык, сөйләргә булдык, нинди бәйрәм була ул һәм нәрсәләр була анда. Әйе. Давай, Лилия, сөйлә. Без инде, Айгөл әйтмешли, елда Ниндидер яхшы бер ресторанны сайлап алып үткәрергә тырышабыз, чтоб безнең әле елда йөри торган берничә өстәл кешебез бар име, алар безнең һәрвакыт шушы бәйрәмнәрдә катнашалар, һәр бәйрәмнәрдә киләләр, шуңа күрә инде гел бер җирдә генә булмасын өчен без инде рестораннарны йә бер җирдә, икенче җирдә шул ук алмаштырабыз. И Корстенда да булды, безнең Ривьерада да булды. Менә быел инде без Валенсия банкетлар залын сайладык, чөнки Яңа ел алдыннан без анда уже бер банкет үткәрдек, шушы бәйрәмне. И безгә бик ошады, өстәлләр шундый мул иде, шундый ризык күп, и Әйе, шундый һәм тәмне дә.
Әйе, тәмне дә. Рестораны да иркен, матур, шундый бинасы да. Стоянкасы бар куярга, уютно да. И аннары соң безнең Һәрвакыт ничектер теге як була иде име, хәзер бу ел, бу юлы инде шушы квартал тирәсе. Әйе, әйе, әйе. Бу яктагы кешеләр өчен дә инде без уйладык, бик күңелле булыр диеп. Вот, килегез. Билет бәяләренә килгәндә. Ике мең ярым. Ике мең ярым, ие.
Бу билетка бөтен нәрсә кергән. Алты сәгатьлек программа. Югыйсә бит күп кеше сорый, теге концерт дип уйлагач, уйлыйлар, ике сәгатьтән соң бетә дип. Ну, обычный ике яшь сәгать инде. Юк, безнең бу тулаем. Испаниядән сәлам диләр.
О, Испаниядән.
Ой, ничек без телибез Испаниягә барырга. Сәлам, сәлам Испаниягә, кайнар сәламнәр. Эх, эх, диясе генә кала. В общем, вот, и сәгать 3-тә башлана бу бәйрәм көне уңаеннан булгач, 8 март бит инде ул ял көне булачак. Шуңа күрә сәгать 3-тә Тугызга хәтле, кичке тугызга хәтле мул түгәрәк стәлләр артында, бер стәл артында ун кеше сыя. Әгәр дә сез ике яисә дүрт кеше барасыз икән, без сезне кушабыз. Шундый ук сезнең тирәдәге менә шундый яшьтәшләрегез белән, парлылар булса, парлылар белән, ялгызлар булса, ялгызлар белән, в общем, җегетләрне кызлар белән кавыштырып, в общем, менә шулай иттереп, бик күңелле, безнең үтә Һәм инде сез беләсез, артистлар бик күп булачак. Лилия Сенсюриктор, мин чәйникны сүндерим әле. Әйе, безнең артистлар күп була. Без инде оештыручылар төп Айгөл белән без икәү. Шулай ук безнең менә бу кичәбезне алып барачак Раил Нуриев э, алып баручы, шундый күңелле шоумен, инде аның дипломнары, сертификатлары, исемнәре бик күп. Ул инде Россия күләмендә русча татарча ия алып барачак һәм шундый оста итеп алып бара э, э, теге бер, бер минут та сезгә күңелсезләнергә ирек бирмәячәк уеннар уйнатып җырлатып биетеп бүләкләр э, да лотереяда булачак инде бигрәк тә бәйрәм булгач бит инде хатын кызларыбызга бик тә кыйммәтле даже ун меңлек приз булачак әйтәбез да ун меңлек безнең узган яңа ел вакытында да бит име Ничә меңне гияләнде? Унике меңне гиме? Әйе, әйе. И унике меңлек приз бар иде шундый югары. Монсында шулай ук ун меңлек приз булачак, э, э, кыйммәтле инде. Вот, истәлекле әйберләр дә бик күп була. И иң мөхиме э, позитив энергия аласыз, ял итәчәксез. Әле ул бит бәйрәм көнне барыбер Үзегезгә дә, бигрәк тә хатын-кызларга шундый җайлы, әйдәгез, әйдә ирем, иптәшем, әйдә кадерлем, киттек шунда, әйдә барабыз диеп. Но шунсы, шунсы инде безнең алдан алырга кирәк, потому что шулай кухня ризыклар әзерләсе булгачтын, өстәлдә бит инде Җиде-сигез төрле закуска була име? Ресторанга алдан бронь ясарга кирәк. Ул же акчаларны сдавать итәләр безнең күбесе. Горячий э, кайнар ризык обязательно була, чәйләр, десертлар була. Ә менә шул спиртной булмый безнең. Да. Потому что да, спиртной. Спиртной и эчемлекләр, менә соклар, спиртнойлар, сез барысын да үзегез белән алып килә аласыз. Бу барысы да как бы не, не запрещается. Ә без безнең уже стельләрдә сезнең булачак 6-7 закуска бик мул. 7-8 даже. Да, даже 7-8 да, вот, э, бик мул, бик тәмне. Без уже беләбез бу ресторанны. 60 яшьтәгеләр. Конечно, ярый. Безнең 70-80 яшьлектә киләләр. Беләсезме, монда яшь аермасы юк. Монда һәр балалар да бар иде менә яңа ел алдыннан. Да, балалар белән дә килә аласыз. И һәрберсе монда күңел ачып утыра, һәрберсе монда бернинди чикләүләр юк. Сәлам, вот. сәлам барыгызга да. Аннары ашау буенча, значит, порционный салат булачак һәрберегезгә дә. И горячий, горячий булачак, значит, безнең анда, по-моему, грудка бара безнең бәрәңге белән. Ну, нәрсә, хәтерләмим инде, меню кирәк булса, без, без аны сезгә җибәрәбез. Ну, и, и чәй, и чәй тәмле әйберләр белән. В общем, иң кирәкле әйберләр кергән. И, конечно же, бик күңелле программа. Безнең җырчылар киләчәк, именно сез беләсез инде, Булат Нигматуллин, Илсаф, Гөлнара Габидуллина, без инде Лилия белән. Ә, Программа ике телдә барачак, русча, татарча. Уеннар булачак. Ну, гомумән, бик күңелле, истәлекле фотографияләргә төшеп. Шуңа күрә, ну, килгән кеше үкенмәс. Нинди ресторанда менә сорау бирәләр? Валенсия. На Валенсия. Дарацкого. Әйе, Безнең Адаратского Ике, Вале- ике Валенсия бар бит. Берсе Мгм. аның а, нидә? А, 40, Проспектта.
40 ничә? 40 дыму? Валенсия. Ой, хатырламыйм инде. Оныттым инде мин дә исемен. Ну, этот, э, Адаратскийда. Бәясе 2000 ярым. 2000 ярымга монда бөтен нәрсә кергән уже. 6 сәгатьле программа, ашау, Әйтәм бит, эчемлекләр генә сез Эчемлекләрдән су була инде. Су гына була.
И чәй, чәй, чәй, десертлар. Ну, вы сколько лет дружите? Ой, бик күп инде.
Почти 20 була инде скоро. Айя. Ник? Ник циркта, циркта былтыр үткәрдек бит. 2003-тән, 2003-тән дип санасак. Былтыр циркта үткәрдек бит безгә 100 дип. Менә шуннан санагыз. Вот, тагын нинди сораулар булса, бирегез. Аннары соң Лилия әйтеп алды, чыннан торып та безнең һәрбер бәйрәмне лотерей була. Ул беспроигрышный, әйме. То есть бик күп, бик күп кирәкле, нәкъ кирәкле бүләкләр, сертификатлар һәм иң кыйммәтле бүләк быел вачы булачак нык шәп бүләкләр. Мин барысын да ачып бирә алмыйбыз без пока, но әзерләдек без бик яхшы. Хәтта бер бүләк булачак. Бир коттедж, коттедж, значит, бар шунды суперский. И этот коттедж кто-то выиграет на сутки бесплатно, представляете? А. Да, вот такой будет подарок. Так что И әле ресторанның үзеннән була призлар. Әйе, ресторанның үзеннән дә теге сертификат килә сездән дә банкет үткәрсәгез сезгә ясыйлар. Косметика, сертификатлар, салоннарга, ну өчен бик күп әйберләр булачак. Шуңа күрә Сез не просто так теге ял итеп, еще тагын призлар отып кайтачаксыз. Урыннар чикле, сез беләсез, име хәзер пандемия. Шуңа күрә пандемия вакытында урыннар чикле, теге шыгрым тутырырга ярамый. Шуңа күрә ахырга хәтле сузмагыз, давайте шалтыратып. Безгә дә күңеллерәк булыр, сез иртәрәк язсагыз, сезгә дә. Бронь ясагыз, потому что аннан шуң үпкәли башлар, көне килеп терәлгәч, Әйе, әйе. Э, шалтырата башлыйлар, ә урын уже юк. И кешеләр үпкәли башлый, ничек инде, име? Аннары соң уже кыстыра башлыйбыз, теге калган калган әллә кайдагы стелләргә утырта башлыйбыз. Шуңа күрә давайте ахырга хәтле сузмагыз. Их, аңламый калдык дигәнене. Аңламый калдык. 8 э, мартта без үткәрәбез стелләр белән бик матур чара. Концерт дип атап була да инде ул. Концерт кына булмый инде ул. Бу өстәлләр белән ашап, эчеп, күңел ачып алты сәгатьлек программа булачак. Сез монда артистларның җырлауларын, биюләрен, үзегез биеп җырлап, конкурсларда катнашып, гомумән, менә шулай итеп ял итә алачаксыз. Без инде моны хәзер уже уникенче ел китте инде без моны үткәрәбез. Без, без моны яңа елда үткәрәбез һәм 8 мартта. Бу безнең бик матур традиция. Шуңа күрә инде э, килгән кешеләр бөтенесе беләләр. Килгән Валенсия, Валенсия банкетлар залы Дорадскийда. Әйе. Э, анда где-то бер 100 кеше сыя. Э, шуңа күрә уже ярты зал сатылды. Шуңа күрә ашыгыгыз. Димәк, күп калмады инде 8 мартка хәтле. Вот, шалтыратыгыз э, бер стәлдә, бу анда түгәрәк стәлләр һәм бер стәлдә 10 кеше сыя. Кая була?
Адаратский урамында э, Валенсия банкетлар залы. Менә домын хәтерләмим инде. Ну, без без безнең э, ни белдерү бар бит, афишалар бар, без аны кабат куярбыз. Әйе, бүген тагын кабат куябыз. Инстаграмда карагыз.
О, Гөлнара, сәлам. Менә Гөлнара да катнашачак безнең концертта. Кстати, Гөлнараның да ул көнне концерты. Бездән соң аңа китәрсез. Безнеке потому что иртәрәк Безнеке башлана. иртәрәк башлана, аннан соң аңа китәрсез. Шуңа күрә менә шулай торып бәй- бәйрәм итик. Э, Все-таки 8 март ул бит Татариемы ни дигән?
Татариемы ни нәрсә ул? Татария инде татария. Татарстанда, Казанда. А, юк, мин ресторанның исемен әйтә дип торам. Э, юк, юк, юк.
Валенсия рестораны дип атала. Вот. Һәм инде бу бәйрәм бит инде 8 март, 8 март көнендә прям. Да.
Шуңа иптәшләрегезгә әйтегез, сезгә шундый бүләк ясасыннар. Гомер үтә дә китә, ә очрашып калырга кирәк. Вот, иң истәлекле бәйрәмнәрнең берсе булып калачак. Безнең шундый парлар бар, безнең шундый кешеләр бар, елда киләләр, имей. Әйе, әйе. Каждый год уже постоянные клиенты. Ние Уфада түгел ди. Менә безнең башка шәһәрләрдә дә экспериментировать итеп ясыйсы килә инде. Кстати, Чаллыга ва Чаллыга, Ульян, Ульянда шулай чакыралар. Кстати, Уфада да ясарга була. Давайте Ясыйк. Ясыйк без риза. Ясарбыз без аны. Менә бу тормышлар җайга җайга салынсын әле бу пандемиялар бетеп китсен полностью и без алла теләсә тагын бик күп планнар бар безнең киләчәктә самое главное сәламәтлек булсын шул о привет привет мында даже недән язалар фаил сәлам Канададан. Ә. Ульянга килегез дигән. Вот Ульянда без тоже үткәрәсебез килә. Аны бер организовать итә башлаган идек тә инде без. Һаман да шул безнең бит әле кешенең җыелуы, кешенең һаман да теге позитив энергиядә килүе дә кирәк бит әле. Теге ярар, мин киләм инде дип терәлеп йөрсәләр, безгә тоже гарант кирәк. Шуңа күрә бу ике яклы да бу вопрос. Вот, шуңа Чаллы дигән менә, Уфа дигән, так что все, вот. Ульян, все списокта уже бар. Башкортстанга бик каты барасы килә. Шәхсән минем нык барасы килә Башкортстанга вообще. Уфага да шундый очрашулар насыйп булсын. Кстати, сүз уңаеннан без уже 22-23 февральдә ул теләсә күрешәбез. Актанышлар булса монда, Сарманнар булса монда. Ә Гөлүсә Шагбанның концерты белән без киләчәкбез. Аның Килегез. җырларыннан торган концерт була инде бик зур гына. Кстати, миңа кичә генә нәкъ Лилия өр-яңа җырны язып бирде, ниһаять. Миңа да чират килеп җитте. Не Так говори что, так. алла бирса, алла бирса, тиздән. Ул җыр булырмы анда?
Кем белгән инде, надо постараться. Давай, давай, давай. Ну, э, в общем, этот, э, тиздән ир яңа җыр көтегез, Гөлсә Шагбаның сүзләренә, Лилия Муллагалиева киенә, Алла теләсә, минем башкарымда. Ниһаять, миндә дә ир яңа җыр Лилиянең булачак. Вот. Миндә бар иде инде аның бер җыры уже, бер гомер җитми икән. Ул инде, наверное, мин Одна из первых, кто начала синең җырларыңны бит. Вот, хәзер ниһаять тагы бер җыр булачак. Ничәдә башлана дигән сүз Сәгать 3-тә. Сәгать банкет буенчамы?
Банкет буенча сәгать 8 мартта 3-тә, көндезге 3-тә башлана, бик уңайлы вакыт, диме? Э, сәгать... Хәтта авылда булсагыз, авылдан да килеп җитә аласыз. Әйе, менә якын тирәләр Арчадан киләләр безгә. Иметләшләр, Сабалар, то есть якын тирә кемнәр, Питрәчләр, монда Лаешлар, килегез. Высокая гора, биек таулар, киләчәкләребезгә именно. Так что вот э, килегез, ә 7 мартта Балтачта әйе булачакбыз, әйе арла бирсә, ала бирсә. Ә 22-се 23-е Актаныш белән Сарманда ала бирсә. Шуңа күрә килегез тиздән. Ниһаять күрешә башлыйбыз, экран аша гына түгел. Вот. Ничә сум бронь? Бронь безнең, так, 50% инде. Но, да, или процент, но уже Обязательно. хәзер Менә уже уже килеп җитеп бара число вакыты. якыная Әйе. бараз, уже тулаем түләргә кирәк Бер атна булачак. алдан инде тулаем түлисе була. Потому что все-таки ресторан, алар алдан заказ бирә, алар инде безне тырбыр китерәчәкләр. Ничә кешегез бар дип, конкретно уже ресторанны үзегез беләсез бит инде. Көнендә салат әйбер өчен әйбер турап ята алмыйлар. Бөтен нәрсә, чтоб булсын и стильно, и матур, и на высшем уровне дип әйтик. Бәясе күпме? Бәясе ике мең ярым, сигезенче мартныкы. Актанышта концерт егерме икенче февральдә булачак, анда килегез. Монда бик күп уже э, мероприятиеләрне игълан иттек. Шуңа Быелы. шуңа монда һәрбер кеше Лилия үзенә ничә сум бронь әйттең быгайда? Әйе, әйе. Бәясе ике мең ярым торгач инде хотя бы, мәсәлән, анда мең ярым. Да, мең ярым түләргә тиешсез хәзер. Аннар инде бер атна кала калган бер меңнең. Һәм инде менә мәсәлән, әйтәм, әйтеп китик инде тоже, что стәлдә 10 кеше сыянда, түгәрәк стәлләр. Мәсәлән, сез тулаем бер компания белән килмәсәгез, инде без сезне шул яшьтәге кешеләрне бер-бер аркылы кавыштырабыз. Әй, утыртабыз.
Потому что миңа тоже менә әниләрне җибәрәсем килә дип кичәнәк шалтыратканнар иде. Олы яшьтә диеп инде. Вот минем дә бик күп андыйлар да. бар. 60 яшьтә. Әйтәм, аларны без утыртабыз бергә кая. Бергә, әйе.
Аларга була ни бик күңелле. Анда беләсезме, яңа танышлар белән 8 мартның программасы белән кайта танышырга мөмкин. Сез безгә директка языгыз, без сезгә җибәрербез. Гомумән, менә хәзер без сезгә сөйлибез, программасы шундый булачак. Сәгать 8-дә башлана, кичке 9-га хәтле. Ой, эштә башлана. Сигез, эштә башлана, кичке 9-га хәтле барачак, 6 сәгатьлек программа. То есть монда җырчылар булачак, җырчыларның чыгышлары, Ильса, Булат Никматуллин, Гөлнара Габидуллина, Лилия, мин, шулай ук безнең бик талантлы алып баручыбыз Раил Нуриев, ике телдә алып барачак, русча да, татарча да бик күп уеннар, конкурслар, лотерей булачак, бик кыйммәтле бүләкләр уйнатачаклар. Шуңа күрә даже әйтәм бит 15 меңлек дә даже бүләк булачак. Шуңа күрә килегез. Вот. Сколько часов будет идти концерт? 8 марта 6 часов. Илсур Сорау бирә дә сорау бирә, ну, бер вакытта да банкетка да килгәне юк. Вживую без сезне күргән дә юк. Сез вообще Казаннанмы? Давайте Ул миңа да гел яза.
Илсур.
856. Давайте э, кызларны җыеп, килегез 7 мартта җитте сораулар биреп ятырга монда. Пора переходить к делу.
Не говори-ка. Вот.
Шул. Давай тагын э, срә... Хәләл буламы бәйрәм кызлар? Ризыклар да хәләл була, ризыклар хәләл була, но монда һәрбер кешенең үз әйтә бит, безнең э, менюга эчемлекләр кермәгән. Кем ничек тели, үзе белән бар эчемлексез шундый э, ханымнар, апалар, абыйлар килгәне бар, потому что да. без инде шул решениега килдек инде, чөнки кемгәдер э, өстәлгә куймау кирәк, шуңа без инде бөтенләй алып аттык. Һәм теләгән кеше үзе алып килә ала, пожалуйста, үзегез белән алып килә ала. Нәрсә телисез, шуны алып киләсез, ие. Аннары кайбер кеше катырак әйбешә, кайбер кеше җиңелрәк әйбешә, төрлесеннән төрле. Хәзер бит инде сайлау мөмкинлеге күп. Нәрсәдер сорыйсыз, чыгарыгыз мин, сорыгыз. Чыгарыгыз мине. Җуаным. Бар, бар. Давай. Кеше миясе. Нәрсә хәлләр? Так что Лилиягә или миңа директка языгыз. И без сезгә аңлатырбыз, кая акчаны күчерергә. Һәм лотереяда 100 сум торачак. Лотереяны билгеләп. Это уже анда нидә бәйрәмдә уже. Аны алдан аласы түгел, прямо шул. Да, шунда ук булачак ул.

Бу сәгать дөресме? Бу сәгать э, соңа кала бер 15 минутка. Вот. Ну все, сораулар бүтән булмаса, Дими? Бетребез ме? Да. Инде не беләм шуны да.
Чай пить. Әйе.
Йөз ел күрешмәдек, но әзрәк.
Хәзер инде- Секрет ничти итеп аласы бар. Бу бу көннәрне ешрак Алла теләсә чыгарбыз эфирларга, Гөлүсә Шагманның концертында чыгырбыз име? Так что тагын тагын сезнең белән элемтәгә чыгып торырбыз. Но 8 Бездән март кызыклы кызлар- кызыклы видеолар көтегез.
Скажите, пожалуйста, вы есть в ТикТоке? Нет. Безгә Инстаграм Я есть, мин бар, мин бар. Я тоже есть, но я там не, не сижу, а мне не нравится ТикТок. Потому что там вот так вот невозможно общаться.

Ә, Зилара, привет, рәхмәт. Бүген безнең анда ни бит, э, благотворительный концерт, хәйрия концерты. Кайтабыз. Менә хәзер 5 нче яртыда юлга чыгам уже алла бирсә, алла бирсә. Вадим Захаров килеп ала, без бергә кайтабыз.
Монда э, һәркемнең уже все расписано. Расписано по секундам. Ярар, дуслар, 8 мартта көтеп калабыз сезне. Яме. Э, давайте ашыгыгыз, чөнки ярты зал уже сатылган. Шуңа күрә күңелле итеп матур итеп үткәрик ә инде бәйрәмнәр безнең күп булып тора бәйрәм датасы булмаса да берәр нәрсә уйларбыз да җыелырбыз да уфага да килербез аларысы ульянда да берәр ресторан табырбыз да үткәрербез главный сез килегез без дә килербез да ярый уңышлар барыгызга пока пока пока пока